Kien ikun hemm tfal li ġejjin minn familji fejn dawn ingħataw edukazzjoni, fejn laħqu ċertu livell ta' edukazzjoni, forsi jkollhom ċertu aċċess. Jgħid ma ltajt hemm magħhom fil-ħabs is-sena. Le, kien hemm, kien hemm, kien hemm. Jiġifieri kien hemm nies ta' skola, kien hemm nies tal-affarijiet tagħhom, kien hemm nies bil-business tagħhom terġgħu tgħid jiġifieri, fimt? Ejwa. U mbagħad kien hemm nies li dawn lanqas għandhom dar barra jew omm u missier jew lanqas jafu omm u missierhom min huma. Jien niftakar priġunier minnhom ħareġ tlett ijiem wara reġa' daħal. Għaliex? Qalli hawnhekk aħjar minn barra, qalli għax hawnhekk għandi sodda, qalli għandi television, qalli għandi DVD, qalli u għandi saqaf fuq rasi, qalli u meta jkolli l-ġuħ qalli nsib x'niekol. Qalli jien fuq barra m'għandi xejn minn dawn. Jiġifieri il-verità Medda u krudili ħafna li llum il-ġurnata mmaturajt jiena dak iż-żmien. Kif qalli hekk dal-priġunier għedtlu, mela bro hu sew tagħmel hawnhekk aħjar minn barra sew għamiltu. Però llum il-ġurnata tħoss għal dak il-bniedem li qiegħed hemm ġew għax għandu deċiżjoni ġo moħħu jew inkella jaħsibha b'xi tali mod li hu aħjar għalih il-ħabs għax it's a safer place. Li għalija l-ħabs is not a safer place than outside, fimt? A safe place is at your house, id-dar tijak, fimt tal-kumdita tijak, mux il-ħabs. Taf kif? Inti l-ħabs numru daqs ħattijħor. Tifimni inti numru. Istija ġviri li kienet waslu għal-kriminalità dak il-proxmu kienet li. Mandux fejmur. Mandux fejmur, might as well jikkommetti reat. Ejju.
Eh, u daw mux eh, affarijiet li jivvintaw, dan tarom bajnik jasal is-sibtu l-ħadd. ma jiġi jara ħadd lil dal-bniedem. Jasal il-ħadd, kulħadd diħel blikel u dan m'għandux ikel tad-dar. Jiena mhux biex niftaħar jew kellha biex nħossni king ta' ġifieri, però ċieli ċedejt l-ikel tiegħi jew parti mill-ikel tiegħi, anke ħwejjex tiegħi ġifieri ġodda f'jamanti u kont intihom il-pruġunieri oħra. Fhimt? Ma, ma kinitx l-isbaħ deċiżjoni tiegħi, ma qalbek ma ttikx. Fhimt? Qalbek, qalbek tħoss kulħadd għamilt jew x'għamilt, nemmen li kulħadd san għandu kuxjenza. Hemm ħafna empatija bej il-priġunieri l-oħrajn. Tinħoloq komunità ta' fratellanza kontu tkunu qishom. Mela, dil-biċċa tax-xogħol ħajkolli nitfa' daqsxejn dal-ikrah fuq il-maġġur li kien hemm dak iż-żmien. Aħna konna nipprovaw ningwarawha ma' xulxin. Ġieli jkun hemm grupp ta' erbgħa Maltin ma' xulxin, il-barranin jintefgħu għalihom, ġieli nidħaltu. Però kif is-sitwazzjoni kienet tiġi daqsxejn żgħira close, li aħna qed ningwaraw, qed nirranġaw naqa' ma' xulxin, tirranġa jiġifieri, isma' xbin, jien għandi nċempel fis-sitta. Fhimt? Erħili naqra l-ħin tiegħek ħalli nċempel jien jew ħa nidħol ninħasel qablek għax l-ilma jkun daqsxejn żgħir aktar kiesaħ u inti tista' portih. Dawn affarijiet li inti għandek komunità. Inti ssir komunità dawn in-nies tarahom kuljum, jiġifieri inti mingħajr ma trid ikun hemm dik in-naħa communication. Però kif konna nikkomunikaw b'mod tajjeb, jiġifieri kien dejjem iwaqqafna l-maġġur tal-ħabs. Tela' għaliex? Dubji? ta' droga, għax għandhom xi ħaġa x'jaħbu, għax qed jivvintaw xi ħaġa. Allura l-maġġur kien biex jara kif ħa jagħmel minn kollox biex ikisser dik ir-relazzjoni bejn priġunier u ieħor. Però sfortunatament.
Minn daw is-suspetti li kellu dal-maġġur. Ftit kienu vera. Ftit kienu vera. Ftit kienu vera.
Ftit. Vera ftit kienu vera. Però l-għan tiegħu probabbli kien li inaddaf iktar milli intom ikolkom speċi xi kwalità ta' soċjetà kooperattiva li fil-verità nemmen l-iktar ħaġa li għandkom bżonn hemm ġewwa x'intom fl-aħħar mill-aħħar tridu toħorġu minn hemmhekk eh, biex tikkooperaw mal-bqija tas-soċjetà ġifieri titgħallmu kooperazzjoni hemm ġew naħseb għalija hija waħda mill-iktar affarijiet importanti.